Jomage mojony. Jomage mohero nindo seche miyang'. Ah, Aduogo ne ruoth erokamano. Ah, Asegana gana ni chieng' moro nachop koni. Ruoth nochano ni sabato ma kawuono adhi kodu aduoko ne Ruoth erokamano. Ah, Ka nonyisa nabiro e s- kanisa mar TMI Center, TMI ochung' ne ang'o? Ng'ato ka ng'ato Total member involvement. ng'ato ka ng'ato e kitne total member involvement Eh, matiende ni ng'ato ka ng'ato nigi tich monego otim. Onyisa ni usebedo ka endi higni adek, apenyo ni ji adi mosebedo ka timo tich monego bed ni gitimo. Akwong ipar. Be isebedo kitimo tich nikech ng'eni bedo gi kanisa moseluong ni ng'ato ka ng'ato e tichne. Oloyo idog e kanisa machielo maonge gi nying matek kamano. Onge kanisa ma tije yot. But ka endi ka intiere to ng'ato ka ng'ato nigi tich mare do. To in ang'o misebedo kitime kanisa? Apenjo penjo mayot dak udwoka. Ng'ato ka ng'ato ng'e tich mosebedo kotimo. Jadi moko osebedo ka tiyo. Inikia tich mitimo. Wate watiyo matek. Koro ji adi matiyo madwa yalo? Kanyo koro ok dwa yalo. Nikech ka ng'ato ka ng'ato osebedo ka tiyo, matiende niya, kata wawacho sani ni koro idhi yalo. To ng'ato ka ng'ato e tichne dong'. Adwa mondo wawuoth e buk mar Ruodhi mokwongo. Wes ma adwa wuothe kawuono en ruodhi mokwongo prariyo adwa ni mondo wadhi wes gi wes ka wachopo e gikone to ang' watiek gi kanyo adwoko erokamano ne jokwaya namanyo in fact key text mara nonego bed zaburi moku zaburi mia prariyo gachiel 121 Anating' wang'a malo karango gode. Ba aneno ka jokwayo osewere, matiende ni nitie kaka Roho tayowa e wach ni endi. Koro wadonje e ruodhi mokwongo prariyo, wabiro chako gi wes mar achiel. Kapok wasomo daher ni mondo walem, kasto wadonje ndiko. Kulwang', kulwiwa, mwang'o, walem. Walemo. A Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto, duong' gi pak mondo odog ne in kendi. E kinde ni wakwayo ni mondo ilos kodwa. Nyiswa tich mowinjore watim kendo miwa puonj mondo wabed ni watimo tich kaka idwaro mondo watim. Tawa e kinde ni nikech mae kwayo na nyinge nying Ruoth Yesu Kristo ma jawar. Wasomo ruodhi mokwongo prariyo wes mar achiel. Isomo kacha tiyudo niya, Ruoth jo-Israel niluongo ni Ahab. To Ndiko wacho ni e wes prariyo, wes achiel mar ruodhi prariyo, kendo Ben-Hadad ruodh Suria nochoko ganane duto mar lweny kanyachiel, kendo ruodhi piero adek gariyo ne ni kode. Gi farese gi geche mi nodhi nodhogo Samaria mokedo kode. Wes mar ariyo. Kendo nooro joote kuom Ahab ruodh Israel e dalano moluwone wach niya, winj kaka Ben-Hadad nyiso Ahab. Oluwone wach niya, wes mar adek, fedhi Gi dhahabu magi gin maga. Mondi gi nyithindi bende, nyaka mago mabeyo gin maga. Ni Ben-Hadad odhi ir Ahab, to nyiso Ahab ni giki mabeyo duto gin maga. Ka jasiki obiro e dalani, odonjo adonja e compound kamae, to wacho ni gik mabeyo te maneno ka gin maga, ibiro timo nade? Ng'eni mokwongo wacho kamano, to winj ane gima ruodh Israel owacho. Mi ruodh Israel nodwoko kowacho niya, obed kamano kaka iwacho, yaye jaduong'na kendo ruodha. An ang'iyo ruodh Israel to awacho ni nyaka bed ni wiye ne nitie gi shida matin. Ng'ato biro nade to wacho ni odwa kawo nyithindi, odwa kawo mondi, odwa kawo gik moko duto to iwacho ni obed ma kamano. To kamano e kaka Satan timo. Satan ka ang' wuotho to oneno gik mabeyo mantiere to owacho ni magi meka. Tineno ka nyithind Nyasaye wacho mani obed ma kamano. Ji koro oling' aling'a ni onge wasiwasi. To dhi ane mbele gi somo, somna ne wes ang'wen no endo. Ndiko wacho Mi wuod nade? Israel nodwoko kowacho, Nodwoko kowacho niya, Obed kamano kaka iwacho, ya jaduong'na kendo ruodha, mhm, an mari kod kod duto ma an-go.
winj kamano.
Ndiko wacho niya ni ma ruodh Israel ema wacho niya ni an mari. Ing'e ni ber king'eyo ni in mar ng'awa. Ka ing'e ni in mar Nyasaye, onge gik ma dhano nyalo bwogi godo gimomiyo dhano bwogowa en niya dhano biro to wacho niya ineno kaka chung' kaendi niendi macha gi macha gi macha gin maga to maendi ni ma nyathi nyasaye ing'e ni seche moko awuoro niya to nyithi nyasaye ang'o ma nyithi nyasaye paro ang'o mantiere pach nyathi nyasaye ma ibwogi abwoga gi gimoro tiwacho niya ni an koro an mari Mano momiyo seche ma ne wantiere e klas, to penjo moro nobiro ni nyiseche mage ma ji lamo. To seche ma nopenj wach nyisechego eko, bing'e ni a nitiere mana ng'ato ma bwogi abwoga ma kata koro Nyasaye ok nyal winjo. Emomiyo en koro wacho niya ni duto ma an go magi. Ing'e ni kisemiyo jasigu, kisemiyo Satan kata mana matin no kende satan biro biro mondo okaw gik moko duto kik item milori gi satan nitiere jok ma ji milore godo to kik item satan mano momiyo ineno ojende matindo ni ng'ato dhi to tem atema bo- bokara ma ni in gi timbe mangoche in item atema gimoro ma matin item atema to kara king'iyo joma mer sani ne gichako gitemo mana matin to ka en iwacho niya ni duto ma an go magi dhi mbele gi somo mi joote noduogo wes abich wacho nade mi joote noduogo kendo ne giwacho kama e kaka ben hadad owacho ne giduogo winyane kanyo malong'o mokwongo ne gibiro to giwacho ni nonyiswa kama to gibiro gikawo gik moko ka gisedok gi fedha gi dhahabu To ndiko wacho niya, joote ka nochako duogo. Dhi mbele gi somo. Mi joote noduogo kendo ka giwacho kama. Giwacho nade? Benadado wacho. Kama e kaka Benadado wacho. Adieri.
Adieri. Naoro ni wach niya. Naoro ni wach niya. Imichiwna fethi gi dhahabu mari, gi mondi, gi nyithindi. To abiro oro jotichna iri kiny onyie kama. Abiro oro jotichna kiny onyie kama. Mana ma ginimany ei odi. Ginimany ei odi. Gi e ut jotichni.
Aha. Gima nade duto mabeyo ni. Aha. Ginikaw gi lwetgi kendo kelogi. Winj kanyo malong'o.
Ni mokwongo chande ne gibiro to gikawo matin. To sani koro adwa orogi mondo gigo odi buksen ging'i kuonde duto. To gik mabeyo ne giti duto gidhi kawo. adwa ni mondo wayang kaka satan tiyo ing'e ni satan okwongo chako magi gi matin to kosechako kamano to koro omedo omedo mos mos omedo mos mos to maendi nyathi nyasaye mong'eyo ni nyasaye ema rite ong'eyo ni konyruok ne a kuom nyasaye To ka en koro Satan biro to bwoge. To kosenyise niya ni koro miya ma- matin gieki omiyo. Koro inyise ni abiro medo mamoko. Kidhi mbele gi somo to ndiko wacho wes abiriyo niya, eka ruodh Israel noluongo jodongo duto mag piny mowacho niya, asayou, neuru une kaka ng'atni dwaro timo miganga nikech nooro joote kuoma kodwaro monda gi nyithinda gi fedha gi dhahabu maga to ne ok akwere chakruok ne niya nonegi kwere Amen. ang'o omiyo koro obiro gi wang' teko nikech nokikwere dhi penja ne nyithindo matin ak- akia kor gweng' kae ng'eni an koni endi anyisou ni ma endi koka yango biro but nitiere nyiri matindo miwuondo gande iwuondo gi awuonda gi yawuoyi moko kaendi to nikech nokikwere ni ang'at nyasaye emomiyo koro omedo timo gik mamoko To kinyalo kwero ni ang'at Nyasaye. Ing'e ni kata winjo ni a- ni ng'ato ni tiyo timo kama, tiyo timo kama, tiyo timo kama nikech nok okwere. Ka di ni kwero mokwongo chande ni a a mano ok nyalre an ng'at Nyasaye onge gima dotimore ne in. Nyasaye ema dhi kingi to nikech nok ikwero Ineno ka ng'ato chako idwa dhi kajuoga. Mokwongo seche ma gino thagi ti idwa dhi kajuoga, ing'e gima timore? Kok ikwer. To bang' mano nyaka isik kidhi kuom ajuoga. To kopo ni e okang' mokwongo ma gini obiro ni ng'ato nyisi ni tim gima nono, gima ofuwo, tiwacho niya, "Ah ah, an ng'at Nyasaye ok datim kamano." Donge ineno Yusufu? Joseph otimo ang'owa? Mani koro ibiro nyis Joseph ni ani Joseph ni bi mondo adhi ane. Ah ah, okwe. Moringo. Nikech en ng'at Nyasaye. Ng'at Nyasaye tamore gik ma Nyasaye ok dwa. Ok ibed ni in ng'at Nyasaye to iwacho ni yawa to ma ka ang' watim nade? Ng'at Nyasaye ok penj ni ang' watim nade. Ng'at Nyasaye ong'eyo ni obiro kwero gima rach. Emomiyo koro ineno ka ndiko wacho niya, ni ni ka nobiro mokwongo ne ok akwere. Koro obiro ir jodongo. To mobiro ir jodongo winyane kendo abiro nyisi niya, Satan dwa timo miganga nikech ne ok okwere. Chak kwere chon. Gimoro amora ma Satan dwa timo otimo nikech nokikwere koro chak gi kwero chon winja ne wes mar aboro ji wacho niya mi jodongo duto gi ji duto nowachore niya kik iwinje kendo kik iyiene kawuono jokwere nyisuru jokanisa ni kik uwinje kendo kik uyiene Ka nitie gimoro manyalo miyo ng'at Nyasaye weyo Nyasaye kendo dhi timo gik mamoko oko kocha, wawacho niya, kik uwinje kendo kik uyiene. Kidhi mbele gi somo ndiko wacho nade? Somna ne weso chiko kanyo. Kuom mano, Kuom mano, enomiyo no- emomiyo nowacho ni joote mag Ben-Hadad, luw ne jaduong' na Kendo ruodha niya, Mhm. duto mane idwaro kuom jatichni e ndalo mokwongono anatim, Mm. to wachni eni ok dak nyal tim, ok dak anyal timo. Mi Mi joote joote nodhiyo mi gikelone wach kendo. winja ne kanyo malong'o. Onyise niya, ni mani kwayo mokwongo natim. To sani kuma kora ne nichope niendi, ma to ok danyal timo. Joote nodhi monyiso Ben-Hadad. Ndiko wacho wes mar apar ni Ben-Hadad nooro ne wach kawacho niya, nyiseche mondo otimna malit kamano kendo moloyo ka dipo ni buru mar Samaria dirom mondo jogo duto maluwa Ojuk sanja ng'ato ka ng'ato. Ojuk sanja ng'ato ka ng'ato. Eh, erokamano. Luo pod thaga ing'e na ya English matin. Wes apar gachiel winj kaendi owacho niya. Kendo ruodh Israel nodwoko kowacho niya, wachne ni, jalo machako rwako gir lweny kik opakre ka ng'a moseloyo go uwinjo kanyo malo ng'at me kok ochako kik pakre ka gima en e ng'at mosetieko gigieki diego omiyo nowacho kamano ng'e ni sani koro tiyo gi pacha sani koro ng'e niya in kuma igoyo lweny migoyono endo nitiere ruoth ma watiyone tadwa ni mondo isom kae ni nikech anyalo wacho ni yalo chakre gi e wes ma koro wadonje nikech koro adwa ni mondo ne kaka jonyasaye wuoyo kod ko- kod ruodh israel to nyiso ruodh israel gima onego tim kidhi mbele to ndiko wache wes mar apar gariyo mi nobet ka ben hadad nowinjo wachni ka nometho kaachiel kod ruodhigo e hembe madongo nowacho ni jotichne chandre uru ni lweny mi ne gichako chanore ka gidhuro ni dala to winj ane wes mar apar gadek somane kanyo Kendo ne, kendo ne janabi moro nobiro. mokwongo winj ane kae ni malong'o jal mokwongo mobiro Ndiko wacho niya, Janabi moro nobiro janabi ir moro Ahab ruodh Israel ka wacho nobiro niya, ir Ahab kowacho nade? Kama e kaka Jehova wacho. Kama e kaka Jehova owacho. Iseneno Matiende oganda niya, mang'ongo ni koso?
Mano matin.
Matiende niya, seche ma gik moko tek, Jehova be nigi ote. Kik ipar ni gik moko tek kaendi ni koro jo-Suria orido ni ngima kabisa. Jehova pod nigi ote. Bi ane e od Nyasaye mondo ipenjri niya, to tuo mahinya ni, to midekre mathaga ni, Jehova, ote mane ma intie godo? Winyane ni ndiko wacho niya, ni nitiere janabi moro manobiro, to nyise niya, ni Ruoth owacho kama, Ruoth owacho nade? Owacho ni mae kaka Jehova owacho. Mae kaka Jehova owacho. Iseneno oganda mang'ongo ni koso? Iseneno oganda mang'ongo ni koso? Ne, abiro chiwogo e lweti tinendeni. Abiro chiwogo e lweti tinendeni. Mi ning'e ni an e Jehova. Amen. Ah, winjane kanyo malong'o.
Ni gimo Ruoth wacho niya, abiro chiwo ogandani duto e lweti mi ining'e ni an e Jehova.
Bie gima timore. Ruoth wacho niya, ji paro ni ok atek. We koro anyis ni oganda maduong' ni endi kaka gibiro ni. Adwa chiwo gi e lweti mondo ing'e ni an e Jehova. Mano emomiyo seche moko ka gik moko tek, bing'e ni gima tek kabisa. Ruoth weyo mondo mi ing'e ni en e Jehova. Odwa ni mondo iyanga adimba ni Ruoth ema nyalo gik moko duto. Dhi ane mbele gi somo, ndiko wacho nade? Ni Ahab nowacho.
Ahab nowacho. Gi lwet ng'awa. Gi lwet ng'awa. We ane kokuoma. Ni ndiko wacho niya, ruoth owacho niya, anachiw ogandani e lweti. Lakini ng'e ni Ahab bende dwacho, ei ogandani duong' yawa. Koro ogandani dwa chiwo e lwet ng'awa. Gi lwet ng'awa midhi chiwo go ogandani. Be iseneno gik moko matek mipenjori ni to mae ibiro tim gi ng'a? Aneno ka a- awinjo ka ichiwo ripot, inyisou ni nitiere nitiere arambe. Ng'eni mage miwacho ni ani kanisa mar Nyasaye nyaka ger, to iwinjo ka ji penjo ni e lwet ng'awa. Ma to ang' ne ger gi ng'a? Be wasemanyo gavana? Be wasemanyo DP? Be wasemanyo ng'a? I- Iwinjo ma ka ji penjo gi To ruoth, seche mipenjo niya, ma igero e lwet ng'awa, winjane dwoko. Dwo- Dwoko wacho nade? Ahab nowacho niya, Ahab nowacho niya, e lwet gi ng'awa. lwet ng'awa.
Ero. Mi nowacho ni, kama e kaka Jehova owacho. Kama e kaka Jehova owacho. Mana gi lwet yawuowi ma jodong pinje. Mana gi lwet yawuowi ma jodong pinje. Eka nowacho ni ng'a mabiro buko lweny. To ng'a mabiro buko lweny. Mi nodwoko.
Nodwoko.
Mana in. Mana in. Winj kanyo malong'o. Openj niya, yawa lweny tek kaendi. To lweny matek kaendi niendi. Koro wapenjre niya, lweny ni endi wabiro yudo loch e lwet ng'awa? Tinyise niya, yawuoyi ma jodong piny, jok mantiere ka gi eki, jo kanyakla mar Nyasaye mobede ka endi gi eki, ema Ruoth wacho ni magi ema dwa tiyogo. To piny to ng'ama biro buko lweny mana in. Winjuru kanyo malong'o. Ndiko wacho niya, in ema ibiro buko lweny. Nikech ruoth, gima ahero gi ruoth en ni ka ruoth osewacho, ka ruoth ema owacho, to nyaka otim. Gima tamoga ruoth timo gik mowacho en ni onge ng'at moyie mondo oti kode. Onge ng'ama wacho niya e lweta ruoth. Onge ng'ama dwa buko lweny, ji te oluor. Oganda jo-Suria osebwogo ji, koro sani ji oluor. To ruoth wacho ni pod amanyo ng'ato manyalo chung' mondo ati godo. kisomo adwa ni mondo iyang' malong'o ahabu penjo maber to nyise mana ni mana gi lwet yawuowi ma jodong pinje eka nowacho niya ng'ama obiro buko lweny to nyise niya mana in eka nochoko lang yawuowi mag jodong pinje ji piero adek kendo ne giromo ji piero ariyo gi piero adek gariyo kendo bang'gi Nochoko joge duto, mana chwo duto mag Israel, mi kar rombgi noromo ji gana abiriyo. Ne giwuok odiechieng' tir, to noyudo Ben-Hadad ometho e hembe momer, mana en kod mana ne en kod ruodhigi piero adek gariyo. mane konye winj ka malong'o nitiere oganda jo-israel osenyisgi niya miya yawuowi moko miya jok madhi wuok gi chir madhi wacho niya ni wan ema ruoth dhi tiyo kodwa mage mane ruoth ne dwaro emomiyo nanyisou ni uparo kar tie maija Total member involvement. Ruoth ok bi kelo lokruok ka total member involvement onge. Ka ng'ato ka ng'ato ok odich e chenro mar Nyasaye to onge lokruok ma ruoth biro kelo. Mano momiyo wach ni nitiere jok ma nyaka an gi. To kidhi mbele gi somo wawinj ane wes apar gabiriyo milang yawuoyi mag jodong pinje ema nowuok mokwongo mi ben hadad nooro ji mondo one mine giduogo ne wach niya nitie joma owuok oa samaria kendo nowacho kata ka gibiro gi kwe mak giuru ka gingima kata ka gibiro mana timo lweny mak giuru ka gingima wes apar gochiko Kamano land yawuoyi mag jodong pinje nowuok a e dala gi ogand lweny kaluwo bang'gi. Ng'ato ka ng'ato nonego dhande, mi jo-Suria noringo, kendo jo-Israel nolawogi. To Ben-Hadad ruodh Suria notony koidho farasne kaachiel gi joidh farese. Winj kae. Oganda ne duong', to luo- lu- ruoth omiyogi loch

Kata gima nade yuda, Yesu norita maber. Ni kata gima nade mayude. Jogi eki nowuok mana ji gana abiriyo, to gidhi gigoyo oganda maduong' chande ma nyaka ruodh Josuria oring. Ruodh Josuria odok ka ringo. An ahero wes ni endi nikech wes wacho kama endi, winjane ka endi apar gochiko. Ah, prariyo.
Ng'ato ka ng'ato no. Ah, wadhi e piero ariyo gachiel. Nikech kendo ruodh Israel nowuok. Eh, Kendo ruodh Israel nowuok Aha. mi nogoyo joidh farese gi joidh geche monego jo-Suria oyukre. Onego jo-Suria oyogre. Matiende niya, nyaka joidh farese kane mano wuok gi ng'wech ka mago be onegi dhi mbele gi somo Ah, ah, monego jo-Suria oyokre Aha. kendo janabino nobiro ir ruodh Israel kowachone janabi obiro ir ruodh israel kowachone niya dhiyo iikri dhiyo iikri itegri itegri ine gima ditim ine gima ditim nikech ka higa olworo nikech ka higa olworo ruodh Asuria nobi kendo mar kedo kodi. Ruodh Asuria nobi kendo mar kedo kodi. Winjuru kanyo malong'o. Yaani iseyudo loch kendo isewuok kaendi ma jogo oseringo. To inyise niya, dhi mondo iikri, itengri maler, ine gima ditim gik moko adek. Koro winjauru malong'o. Onyise ni dhi iikri, onyise ni dhi itengri, onyise ni dhi ine gima ditim. ang'o momiyo imiye warning ni ang'o minyise ni odhi oikre winyane kaka ndiko wacho kanyo nikech ka higa oluoro ruodh suria nobi kendo ing'e niya kosekonyi gi nyasaye to kibed ni koro inindo dhi ikri nikech satan ok nigi mila kisegoye round one to duogo round two mano momiyo wach niya dhi mondo iikri nikech ka higa oluoro dong' wadonje 2020 bende wahinyore 2019 be ruoth notayowa 2019 Nowuotho kodwa kata ka ne nitiere gik ma ne tek, donge? To wach niya, dhi mondo iikri. Apenji niya, be iikori? Jo Nyasaye, winja uru, be uikori? Koso in ibeda beda? Owach ni dhi ikri kendo itegri.

Gima inyo oganda Nyasaye en ni ji ok dwa ikore. Ji dwa bedo abeda to gineno ka lweny loyo. Ji dwa bedo abeda to gineno ka gik moko timore. Awinjo kinyisou ni mondo umany pesni moko kaendi. Bi ikri. Bi tegri. Bi ng'i ane gima ditim. Nikech ka higa oloko, Ruodh Suria duogo. Ne jok ma ruodh Suria bro buogo, mago jok ma ok ikre. Jok ma ruodh Suria bro monjo, to gichako ng'wech kendo, mago jok ma nok ikre. To ndiko wacho niya, ni dhi mondo iikri kendo itegri. To kidhi mbele gi somo, winyane kaeni, nikech ka iga oluoro, ruodh Suria nobi kendo mar kedo kodi. Winyane wesne mar prariyo gadek.
Kendo jotich ruodh Suria Jotich ruodh Suria nowacho niya, nowachone niya, Ero, Nyasachgi en Nyasach gode. Emomiyo Emomiyo giloyowa.
giloyowa. Winjane kanyo malong'o.
Niya, jotij ruodh Suria nodhi onyiso ruodh Suria ni Nyasach joka en Nyasach gode. kuma oting'ore malo mano emomiyo gilowa joka gin gin gigo aerial mano emomiyo gilowa gin malo koni nyasach en nyasach gode dhiane mbele gi somo wacho nade to nego waked kodgi e pap eka chutho to wanalogi gi teko owacho niya ni koro walok level ma wagoyo wawe go kodgi malo koni endi wadhi kodgi e pap mwalo nikech nyasachgi en nyasach gode bie gima timore nitiere jok makia nyasaye nitie jok mabedo piny to wacho niya nyasaye ohero mana jok madongore nyasaye en en enomanyo mana jok ma jomoko En mana Nyasach jok mantiere gi ngima makare. En mana Nyasach ing'e niya, uneno mana gik mabeyo kende. Mano omiyo koro wacho niya, en Nyasach joma oting'ore malo kende. En Nyasach gode. Koro wa- wa- waranga ne mwalo koni. Waranga ne mwalo koni. Mwalo koni chal nade? Ing'e niya, seche ma ngima ber ma intie gi pesa, donge iwacho praise God. Nyasaye ber seche duto. Ting'e ni ng'at ma nyalo wacho Nyasaye ber seche duto ka nonindo kech. Mano ng'at Nyasaye. Nikech ong'e ni ma ok Nyasach joma oyieng' kende. Nyasaye tije ok en tij pidho ji kende. Ni koro okelonu makate, ni kok amiye makate to odhi we kanisa, we kanisa. Ok inyal bwogo Nyasaye. Ni mache Nyasach gode en ng'e niya odil mana gi gik man malo koni endi. seche mituo be pod en nyasaye mano emomiyo malo koni seche moketi mingima michwe pod en nyasaye to kata iyudo ni koro sani to koro ituo midekre idhero pod en nyasaye Kik ibed ka jo-Asuria mawacho ni, a macha nyasach gode, en malo kocha kende monyalo goyo. Sani ka koro wadok mwalo koni endi, to dhi tamo nyasachgi. Kamano e kaka jo-Asuria ne paro. Mano momiyo jotij jo-Asuria, ruodh Asuria, obiro nyise niya, koro wago kodgi e pap. Wadhi mwalo, wago kodgi e pap. wang'i ane gima gibiro timo so mana ne wesno eno ndiko wacho nade kamano prariyo gang'wen ndiko ma nyasaye wacho niya kendo itim kama kendo itim kama gol ruodhigo oko gol ruodhigo oko ng'ato ka ng'ato ae kare ng'ato ka ng'ato ae kare mi iket jotend oganda lweny e kargi iket
Ikiet ang'o ma? Jotend oganda lweny e kargi. Yeah. Ero. Kendo ikwan oganda lweny Aha. moromo gi oganda no mano olalni. Ni kwan oganda lweny marom gi mano lal e lweny mokwongo cha. Dhi mbele. Faras kar Kendo faras. gari kar gari. Gari kar gari. Mi wanadhi wakedi kodgi e pap. Wanadhi waked kodgi e Eka pap. chutho wabiro loyogi gi teko. Eka chutho wabiro logi gi teko. Wene kokwongo. Ndiko wacho niya, adwa nyisi niya ng- jogi nyasach gin ma nyasach gode kende kane wadhi gi ji eluf pradek gariyo kelna kendo ji eluf pradek gariyo meda kendo gi farese madirom mani miya kande mondo koro wadhi kodgi e pap nikech ing'e ni e got kocha nyasachgi ospecialize e gige got wanyisu gima timore ahero nyasaye Amen.
Nikech Nyasachwa ok ospecialize e gige got kende. Ung'i niya, non nyiseche manono gi eki. Kidhi ir Nyasaye makelo koth. Ya ka koro inyise ni mondo okel chieng' ting'e ni mano tame. Koro wacho ni mano din magi koth. Kung'e nyiseche manono, nitiere ma din ma dong uneno kata mana juoke gi eki. Iwacho ni nitiere ajuoga ma en en odil mana gi tuoche. nitie machielo ma deal ma gi mwandu kiyudo man gi mwandu to gi tuoche iyudo ka nitiere sector machielo motame gin gi sectors ng'ato ka ng'ato mako ma mare chal gi ministers nyasaye ok en minister ni ja education kia gir security ruoth nyasaye en ok opangore kamano to jogi eki gin ging'eyo ni nyasaye ni endi nyaka bed ni en minista mar gode gode koni endi emonyalo koro Miwa the same army. Oganda mar lweny maromre gi mane gigowa godo ewi got. Wadwa ni ka waloyo gi e pap ka to walogi ma ok wach ni wamedore kata. Faras kuom faras. Ng'ato kuom ng'ato. Wadwa dok kodgi e pap. Tige niya, ndiko nosewacho kendo janabi cha nobiro monyise niya, ikri kendo idhi itegri itim gima inyalo timo nikech joka giduogo. Higa manyien giduogo to ka giduogo ikia ka gidhi duogo to jogo kar osepango niya ka wadok e lweny to koro ok wadwa gore kodgi malo koni wadwa mwalo koni ah ok winje malong'o we anyisu gimoro achiel ndiko wacho niya dhi itegri Amen. dhi itim gima inyalo timo gima inyalo timo gi ikruok gi tegruok en niya kik iikri ne got kende Amen. Ikri ne kuonde duto. Shida en niya, ka nyoro, shida nowuok ewi got koni. Iseyudo lo. Koro in sate sate isiko mana ewi got ka. Owacho ni ikri, tim gima inyalo timo. Tim gima inyalo timo noendo, en tiende niya, Ka nitiere any other possibility, many mondo itim. Nikech ikia kuma gidhi bire, jogi nyalo biro ewi kor lwasi, ginyalo biro kumoro amora, koro dhi ikri, dhi itim gima inyalo timo. To donge iwinjo ka jogi koro odhi obago bura moro kumoro, to giwacho niya, ni sani ka wadhi dhawo kodgi, mane pap, ok wadhi malo. To in sechego nidhi itimo speciality mar malo, koro in sate sate iikori mana kaka idhi dhawo ewi got. Winjane ndiko wacho nade? Kidhi mbele gi somo. Mi nowinjo dwondgi kamano. Nowinjo dwondgi.
Motimo kamano.
Motimo kamano.
Mi ka nonwang'o higa olworo. Ka nonwang'o higa olworo. Eka Ben-Hadad nokwano jo-Suria. Nokwano jo-Suria. Mi ne gidhi nyaka Afek mar kedo gi Israel. Gidhi Afek mar kedo gi Israel. Bas biro kabiro wacho niya.

ni eh, a- aran mondo i- i- inwo somo na kanyo nikech ndiko wacho kaka oganda jo-israel ne chalo ni oganda jo-israel odhi ochokore to gichalo ang'owa Nyi- Nyidie. gichalo Ariyo mag nyidiek nyidie. kwedhe ariyo mag nyidiek gigo miwacho kamano magi gik manono chala chala gi nyidiek moko matindo tindo kanyo endo to mago oganda jo-israel osechokore dhi mbele gi somo Kendo ng'at Nyasaye nosudo mowacho ne ruoth Ah, ah, ah, ah, ah. Kanyi dhi piyo. gi kwedhe ariyo mag nyidiek Ero. to To jo-Suria jo-Suria.
nopong'o piny. Ero kamano.
Amen.
Nya- nya- Nyaka yang kanyo malong'o ni magi to chal gi nyidiek to magi to pong'o piny. Diego omiyo gino ndiki. To anyisi niya, seche moko kisomo wes, to dhi mos. Somo wesno endo kasto iwinje, to oyongi matin. Nikech nitie kaka wes opangore kanyo. Wes dwa ni mondo mi ka ang' ineno kobag lweny, to koro ing'e niya, ma ne ok en mila. Nikech magi nyikwedhe matindo. To magi to opong'o piny. Koro kuma nyikwedhe matindo mag nyidiek, to gi joma opong'o piny dwa rade. Yawa, jomage madhi locho? Nidiek koso joma opong'o piny? Joma opong'o piny. Ing'e ni seche moko ibedo abeda kama en tin nena nena gima thagi neno eh yama to opong'o piny. In kori chal ma kama. Hey, wes ni en gi dholuo pok asome ga kama en to mora. Owacho ni nyidie. Hey, ya museno nyathi dier. kaka tin gima nono chande to inyisowa ni to josuri opong' nyaka tung' kucho wanyisi niya kidhi mbele gi somo idhi fwenyo gimoro kaendi seche misechopo mineno ka uchal gi nyithi diek tineno ka josuria to pong' nyaka kocha onego idhi kanyo aaw chokruok onego idhi kanye ir jehova nyasaye somane wes ndiko wacho nade Kendo ng'at Nyasaye nobiro kendo ng'at nyasaye nobiro winj kanyo mosudo mowacho ne ruodh Israel niya, mosudo mowacho ne ruodh israel Jehova nade owacho kama, jehova owacho kama ni nikech osuru osewacho ni Jehova en Nyasach gode, nike ah winjuru kaeni malong'o niya ng'ad nyasaye obiro to ng'ad nyasaye jo nyasaye winjuru ka en malong'o ng'ad nyasaye nyaka wach kaka jehova wacho Amen.
kik ibi kani ni ng'ad nyasaye tiwacho mana pachi ni jehova owacho kama to winjuru gi malong'o ya be ng'ato oseyanyi Kik- kik ibed, ineno matin. be ng'ato oseyanyi Ng'ato be oseyanyi ma iwinjo ka gino lit. Ing'e ni nitie ayany to nitie moro ma ng'ato oloso. Oloso maber ma koyanyi to iwinjo ma ka gini lit. To dinge ka timore. Ka somo wes kanyo to awinjo ni ruoth winjo wach. Joma yanyi kande ruoth winjo. In ki- kik item ni dwa nyiso jogo kaka ichalo. In ling' wene ruoth Amen. mondo ruoth

Dhi mbele. Emomiyo abiro chiwo oganda mang'ongoni e. Emomiyo abiro chiwo oganda. E lweti.
Eka unung'e niya, an e Jehova. Erokamano.
Amen.
Winji, ni nikech Joko osewacho ni Jehova en Nyasach gode to ok en Nyasach holni, we koro adwa timo kama. Adwa chiwo ogandani duto e lweti Amen. mondo ing'e niya, an e Jehova. Amen.
Ah, aneno ka ruoth wacho niya ni, ni nyoro nyoro gik moko osebedo ka dhi maber to ji wacho niya ni nikech nyasaye en nyasach gode jadong uneno ayubu uneno ayubu kaka ruoth nyasaye omiyo ayubu moko omiye mwandu mathoth yawa koro satan biro to wacho niya ni "Mm, ma oeri ma nikech mwandu mimiye ruoth wacho niya koro adwa kawo mwandugo in kawa kawo gigo tek to pod ibiro neno ka nyini ohera amen an ok an nyasaye manyalo konyo mana jomoko kende kata jochayo be awinjo wachni emomiyo wacho niya nikech jogi wacho niya ni in nyasach god ni an nyasach god we koro adwa nyisogi mwalo e olni mwalo koni adwa ni mondo uriegi malong'o mondo ging'e ni an e Jehova.
Amen.
Ruoth onge gi mila. Ing'e ni seche moko wakawoga ruoth to waneno mana ruoth kama, lakini ruoth wacho ni we mondo atim. Tadwaro mondo iyang gimoro kaendi. Sa asaya ma ruoth timo gimoro, otimo mondo ong'e ni en e Jehova. Amen. Ruoth wacho ni agini atimo, ok atim mondo ichak sungori ni an jatie mae. Ah ah, adwa ni katieko timo to joma nitie cha wach ji ka te an ne wach niya ni nitie jehova tie mae kata Amen. ng'eni mzee moko ng'ato wacho ni ah gini endi onego ging'e ni ane- ni- ni- ni a- an bende anyalo ah ok en in Amen. en jehova Amen.
koro ruoth wacho niya gini adwa timo adwa loso weche nyaka e holni ka mondo ging'e ni an e Jehova. To winjuru kaka ndiko wacho. Ndiko wacho nade? Kidhi Ni mbele ne gi somo. gigudore ka gimanyo Ne gigudore ka gimanyore nyaka ndalo abiriyo.
nyaka ndalo abiriyo. Mi ka nogik ndalo mar abiriyo, Ka nogik ndalo mar abiriyo, eka lweny noromo.
eka lweny noromo. Mi nyithind Israel nonego jo-Suria Ne ginego jo-Suria ma jowuodh tielo ma jowuodh higana tielo. piero apar chieng' achiel. Eish, winjuru kanyo ni oganda jo-israel onego jo-suria jo- jotielo kama ji gana piero apar odiechieng' achiel dhi mbele To joma nodong' joma nodong' noringo nyaka